Helo 'na a chroeso ato ni. Mae'n swyddogol, mae'r haf wedi cyrraedd. Tipyn o ddathlu, diwrnod hira'r flwyddyn wedi bod. Ie, yeah, cyfan wrth gwrs wedi dechrau'n hwyr neithiwr, ond nifer o bobl wedi bod yn dathlu'n gynnar bore 'ma. Dyma chi'r criw ym Mryn Celli Ddu ar Ynys Môn, Christopher Hughes a Carys Eleri yno hefyd, co nhw fan hyn. A, edrych fel bod yna dipyn o achlysur fan'na bore yma, yn dodd? Wel, yn dodd a jest.
Ond yn nôl â ni at brynhawn 'ma, ni'n cael cwmni Lisa yn y gegin. Lisa, shwd wyt ti, a beth sy 'da ti i ni? Wel, helo. Yy, salad ciw iâr gyda mango i ddechrau gyda, a wedyn rhywbeth gyda siocled nes mlan. Cico mlan at hynny. Nawr ten, ma' heddi yn ddiwrnod y selfie, ac wyt? Ni'n mynd dan dynnu selfies. T'mo' be' mae'n gyd yn dibynnu ar y gole 'na sy'n pwyntio atat ti. Be' amdanat ti? Ti'n dda! Na, fi wastad yn edrych yn y lle rong. So ma' llyged i'n edrych yn ryfedd. Mae'n anodd, mae'n anodd, ie. O'n i'n un abod criw sydd yn joio selfi. Criw y Clwb Clecs heddi, Conw fan hyn, Hannah Stevenson, Elis Lloyd Jones ac Elen Jones. Pob un yn tynnu selfi neis iawn, ware teg iddyn nhw. Ond heddi, fydden nhw'n trafod Mabolgampe, taflu powdwr oren ar Stonehenge, A treats am plentyndod ni sy bellach wedi diflannu. Chi'n gweld eisiau siocled o chi'n dwli arno fe? Rhowch wybod i ni. Ie, cysylltwch.
Byddwn ni hefyd yn dala lan gyda Hannah Stevenson ac yn cwrdd a'i chi tywys newydd. Dyma fe yn fan hyn, Peppa yn gyffyrddus, neis yn y stiwdio yn ymlacio cyn pefformo un nes ymlaen yfe? Ie, a bydd Elis hefyd yn trafod ei ddileit e mewn crisialau ac yn dangos shwt maen nhw'n helpu e o ddydd i ddydd. Hefyd, p'nawn 'ma mae Hannah Medi 'di bod yn dysgu mwy am gadw'n ddiogel tra'n nofio mewn dŵr agored.
Dyna chi raglen Dy Gwener, arhoswch gyda ni'n dau i ddechrau'r penwythnos. Croeso i P'nawn Da!
Ie, ond 'dyn ni'n dechrau yma yn y gegin gyda Lisa. Sa, a atgoffa i, y salad wedais ti jyst nawr yfe, i ddechrau? Salad, ond, ie, ond fwy na salad, ok? Dyn nhw ddim yn, nage jyst dail gwyrdd, tomato a ciwcymbyr. O na! Does dim ciwcymbyr na tomato yn agos. Yym, mae gyda fi dail salad, mae rhein yn dechrau dod yn yr ardd, os ych chi wedi hau hade, cwpl o fisoedd nôl, falle bod rhai o'r rhein gyda chi. Oni bai am 'ny, gallwch chi fynd i'r siop a'u prynu nhw. A fi'n prynu rhai crisp. Nawr ma' 'na ma' 'na lot o fagie o s- dail salad. Ma' 'na rhai o nhw'n eitha llipa, falle yn blasus ac yn y bla'n, ond fi'n lico rhai sy â bach fwy o crunch iddyn nhw, fel bod e yn dylai siâp yn y salad. Ma' 'na amrywiaeth yn neis withe yfe, gyda bach o rocket ne'... Odi, odi, odi. Ma' rocket yn grêt, ga- a gallai rocket neud y tro fan 'yn yn hytrach na rhain hefyd. So dim ond dail s'da ti mewn fan'na? Dim ond dail sy 'da fi fan 'na. Dim ond dail. A beth dwi'n mynd i neu wedyn yw ychwanegu amrywiaeth o bethach. Ond yn gynta, fi'n mynd i ddodi jyst y rhuban 'ma arno gyda bach o olew, a fi'n mynd i ffrio yym bach o powdwr cyrri, neu tandoori spice, neu unrhyw beth... Ww, neis. ...unrhyw unrhyw gyrri sy gyda chi, a chi'n siŵr fod yn gallu gwyntog hwn yn yr aer yn barod. Ydw, ma' fe'n cryf!
Mae fe'n eitha cryf, odi.
Ond dyw e'n fwy cryf os wyt ti'n ffrio fe de? chi'n gwyntio fe fwy oherwydd i chi'n ffrio yr olew sydd ynddo fe. Nawr gallech chi ddod i hwnna'n syth miwn yr mayo i ga'l neud y saws y y dressing ond fi'n credu bod e'n dod â blas lot neisach os i chi yn i ffrio fe gynta jyst tamed bach mewn tamed olew sdim isie llosgi fe yym jyst fel bod e yy fe- nes bo chi'n gwyntio fe siwrne chi'n gwyntio fe chi'n gwbo bod e wedi neud a wedyn fi jyst myn i ddod i hefyd jyst Tamed bach o past tomato mewn fanna 'to er mwyn neud e tymed bach yn fwy llac a er mwyn ca'l blas tomato a blas y spices. O ti'n gweld? Ti'n gweld e nawr?
Ti yn ynt ti? Mm. Does dim lot fanna. Felly ni dyn- dynnu hwnna o'r gwres fel 'na a jyst i ellwn e mewn fanna nawr. Pidwch ag ellwn e am deg, ch'mod, 50 munud, mae myn' i losgi. Felly jyst digon A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw gosod hwnna yn syth mewn i bowlen fel 'na. Mae hyd yn o'd gwres pan da sy'n cadw'r gwres yn mynd i losgi yr sbeis. O, so ma' raid ti dynnu fe mas yn syth? Bydden ni'n tynnu fe mas. Ok. Ch'mo', achos ma' ma' gwres yn hwnna nawr, mae e 'di twymo a mae e myn' i gadw twymo. Reit. Reit, so ble ddechreuwn ni? Gyda'r salad fan hyn, beth dwi 'di neud yw torri amrywieth o bethach. Fi 'di tueddol o gadw ar pethach gwyrdd er mwyn cadw'r lliw fel bod y mango a'r QR yn dangos lan ar y diwedd. Felly shibwns. So dou neu dri shibwn- shibwnsen ydy hwnna nair? Fi'n credu bod e. O shibwns. Ma fe nawr. O shibwns mewn fanna. A wedyn ma' gyda fi seleri. Nawr os na chi'n hoff o seleri pidwch a dodi fe mewn. Ond fi 'di torri nhw'n ddarne bach. Odych chi'n lico seleri? Ydw. Mae'n neis amser yma o'r flwyddyn achos mae e'n ffresh yndyw e? Odi. Achos ma' seleri weithia'n gallu bod yn yy t'mo' mae e'n mae e'n Sa i'n gwbod, ma' ma' rwbeth eitha gwydn amdano fe yndos e? Ond amser hyn mae e'n mae e'n neis ydi? A a tip bach arall i chi, amser ma' gyda chi'r seleri fel hyn, dodwch e yn yr oergell neu jyst dodwch e mewn f- fel blodeuyn mewn mewn pot o ddŵr. O reit. Achos mae'n cadw i yfed dŵr. O. A mae'n cadw'r yr yr cells fach yna yn llond yy dŵr. Fel bod e ddim yn myn' yn llipa.
Ie yn gwbod. Ie.
Yy s- yy afal fi 'di myn' am afal bach eitha crisp, sur fan 'na. A hefyd wedyn dwi myn' i osod yym yr yr yym grawnwin, grawnwin gwyrdd a hefyd grawnwin yy coch. Gallwch chi gadw nhw'n gyfan neu allwch chi dorri nhw'n hanner. So os plant yn... Mae'n eitha walled off-y mewn ffordd, yn dyw e? Odi, mae e, yn enwedig, amser fi'n mynd mlaen i weud, fi'n mynd i ddod i Almona mewn nawr. Ah. A beth dwi 'di neud fan hyn, chi'n gallu gweld, ma' nhw braidd, dim ond, dim ond jyst i achub nhw nes i. Mewn pan, dim olew, pan sych, jyst dodi nhw mewn, 'to pidwch â cerdded ffwrdd, cadw llygad a cadw symud nhw, a ma' nhw'n jyst yn tosto tamaid bach. Reit, felly mae hynna wedyn yn hyfryd mewn fanna. A wedyn, beth arall sydd gyda fi? Bydden ni'n rhoi gwasgad o lemwn, achos mae gyda fi afal mewn fanna, felly bach o lemwn dros y top. Mae hwnna'n safio fe rhag mynd yn frown, yn dyw e? Odi, odi. A beth nes i gine, a 'na pham dyw'r reina ddim wedi mynd yn frown, dores i lemwn mewn fan hyn, dores i'r afal mewn, a roes i good shiglad, fel bod yr lemwn yn mynd o amgylch yr... O, ma' hwnna'n syniad da, yndyw e? A gath e hwnna wedyn i bara yn y roi'r gelltid. Reit. A t'mod be, ma' ychwanegu shiglad, ma' 'na bethe fel ti 'di neud yn fanna, wir yn neud letys 'na mewn i bryd o fwyd yndyw e? O, mae'n hyfryd yndyw e? Jyst y lliwie 'na, mae mor ffresh. Reit, so'n sydyn, reit de, 'mlan at y dressings. So meddyliwch falle am coronation chicken, rhywbeth fel 'na. Reit. Yr blaseidie, yr yr yr curry a hefyd, yy ddangosai i chi nawr, yr currants neu'r raisins. So miwn a'r mayonnaise, le ddwda i hwn? Mas y ffordd. Mayonnaise, w- miwn a'r cyw iâr. Gweddillion yw'r rhain. Darnau sydd dros ben, gallai fod yn thai, yn frest. Ffordd dda o iwso unrhyw fowlen sydd gen ti dros ben o cino Dydd Sul neu rhywbeth on'd yw e? Os oes rhywbeth ar ôl. Cwpwl, ie.
Sdim lot ar ôl ti ni. O, ddim lot ar ôl yn ti ni, mae digon dyddiau yma, sdim plant ar ôl. So cymysgu'r holl yna gyda'i gilydd, a dyma lle mae'n mynd yn tymed bach yn wahanol, bach o saws mango. Mae'r mango chutney mewn fan'na. So mae gyda ni yr blas cryf, yr space. Melys. Mae hwn yn felys, odi yn gwmws. So mae hwnna'n rili dod â'r cyfan at ei gilydd. Os ych chi rili moyn a chi'n blasu fe, dyw e ddim digon cryf, llwch chi ddod i bach o space amrwd mewn gyda fe hefyd. Felly i weini, nawr te, mae sawl ffordd 'da fi fan hyn. Mae'n wythnos picnic fi'n credu, yn ôl beth fi'n deall. Felly gwahanol ffyrdd o weini fe, mewn bowlen, jyst fel salad, llwch chi gael reis ar yr ochr falle. mewn potyn sy'n grêt ar gyfer mynd... Ma' hwnna'n syniad da!
Sa i wedi meddwl amdano o'r blaen, ma' hwnna yn syniad neis yndyw e? A t'mod, sa hwnna'n syniad da, t'mod, i i fynd i'r ysgol mewn bocs bwyd, yndyw e? Yn bendant, allwch chi neud dou neu tri o'r rhain. Ie. Sa ti'n posh yn chwarae yn yr ysgol gyda un o'r rheina, byset ti? Wrth gwrs, ie. Nawr de, ma' hwn tymed bach yn wahanol. Wraps fflat yw'r rhain, fi 'di torri fe'n hanner, fi'n dod â'r ddou ochor at ei gilydd fel 'na, a 'na gyd dwi'n neud yw gyda, fi 'di defnyddio'n hir, neith fi'n bach byr y tro, 'di dorrau fe off, a'i osod e yn y ffwrn, Ar gwres wydwn i tua 180 am ryw wech muned. Reit. Nawr siwrne ma chwech muned wedi mynd hibo. Chi'n gwel y lliw yn dechre newid. Ie. Wedyn tynnu'r p- ffon mas. A mae'n cadw siâp. A wedyn mae'n cadw siâp. Mae'n eitha crisp wedyn 'fyd yndi? Odi, so ma hwn yn grêt falle... O neis. ...parti plant neu'r ryw farbeciw yn yr ardd neu rwbeth felna. Wedyn arno gyda yr siw- yy yr cyw iâr a'r dressing.

Nawr ten, a gyda ni neges arbennig i rannu gyda chi nawr. Reit te, wedi'r egwyl, fyddwn ni nôl yn y gegin gyda Lisa i gael rhywbeth bach melys i fwyta, felly dewch nôl aton ni mewn dwy funud.
Ie, croeso nôl i chi pnawn da dydd Gwener, hysbys wedi'n cyrraedd ni. Bydd te hufen a mefus fory yn uh, neuadd Eglwys San Ioan, Penrhyn Coch, Aberystwyth, rhwng 3 a 5 o'r gloch, gyda arloniant, a mae'n groeso i bawb. Tafod beth yw'r arloniant? O, oh, cerwch i ffind o mas.
Wel, yn. Ond efe? Ie. Yeah.
Yeah.
Reit, e, ni'n ôl fan hyn gyda Lisa nawr ten. A Lisa, Yy, ni newydd fod yn trafod fan hyn y mango! Y mango. Yr salad mango. Y salad mango. Gath ddim mango. Ath y ma- ath y saws mango mewn, on'd do fe? Do, do. O'dd y mango'n cuddio tu ôl y letys. Ti'n rhoi O'ch chi da- mango mewn ar y top? Fi'n disgwyl iddo fe ar y top. Mae'n cadw'i liw yn hyfryd, yym, a mae'n rhoi... Mae'n jyst... Mae'n siarp, mae'n felys, mae'n cwbl, on'd yw e? Ydi. Ie, so mae'n jyst yn gwitho'n hyfryd fel'a, fel chi A hefyd, ti 'di torri, nes ti, t'mod, nes ti'r Fel, i ti Rhodri'n bita nawr, ond ti hefyd yn gallu neud gyda wraps, jyst i, a ma' nhw jyst yn fwy crisp yn y, ar ôl bod yn y ffwrn. Ie, a ma' hwnna'n grêt ar gyfer chilli neu rywbeth fel 'na, ch'mo' chi'n gallu gwario ffortiwn ar y crisps 'ma i godi pethach fel dips, ond ma'n digon mor rhwydd i neud. Ma'r saws 'na'n lyfli. Mm. Digon o spice i ti? Ydi, ma'r mayo 'na, ydi, rili neis. Tra bo' ni'n pitio mewn fan 'yn, dwetha ni be' ni'n mynd i ga'l i bwdin de? Wel, ma' hwn, o'n i'n mynd i neud jyst ganache, jyst rwbeth rhwydd i ddod i mefus mewn iddo fe, fel rhyw fath o sauce dipo, t'mod? Ond o'n i'n meddwl, na, mae ddigon rhwydd neu rhywbeth mwy na 'na. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw gwylod yym cacen gaws, so bisgedi fan hyn. Yym, er mwyn wneud e tymed bach yn fwy gwahanol, fi'n mynd i ychwanegu bach o coco, felly bydd blas siocled yn y gw- gwylod hefyd. Wedyn miwn a jyst yym menyn arferol, cymysgu'r cyfan gyda'i gilydd. Mae hwn, ddylen i fod wedi malu hwn tipyn bach yn fwy. A mae gyda chi fel powdwr fel hyn. Mae hwnna wedyn yn gallu mynd miwn 'to. Yy dwi'n hoff o neud pethe fach yn haws ac yn hawdd i unrhyw un i fita tu fewn, tu fas, gyda swper, gyda teulu, mewn picnic. Os chi'n neud nw mewn pots bach fel hyn, allwch chi ailgylchu pots bach fel hyn, sai'n siŵr be' sy 'di dod yn rhain, on' ma' ch'mod chi'n 'llu ca'l yr yr yr pwdins 'ma dyddia' 'ma mewn jars bach gwydr ne' terracotta, cadwch nw a jyst defnyddiwch nw 'to. A ma' 'na ma' 'na gair gnash yn dod 'da fe.

Llond cwpaned o hufen dwbwl fan'na. Fi'n mynd i osod y chocolate ma nawr miwn ynddo fe. Fi di tro'r gwres i ffwrdd gyda llaw. Jyst gosod y chocolate miwn. A nawr, tro ma, yn hytrach na i edrych arno fe yn gyson, llwch chi fynd i neud unrhyw beth chi moyn am ddeg muned, a dod nôl, a dyna beth sy gyda fi fan hyn. So fe nes i hyn jyst cyn... So jyst twymor? Twymor, twymor yr hufen. Ie. Gosod y chocolate miwn. Os ydy'r... Os cawn weld e'n uwch ben fan'na os unrhywun yn gallu gweld mi. Oes, mae yna, mae'n blas. So ma' hwnna newydd cael ei wneud, so ma'r siocled jyst yn ishte yn yr hufen twym. Ma' hwn wedi cael ei wneud gwpwl o funudau yn ôl, a fi jyst yn mynd i droi. Dyw hwn ddim yn deledu cyffroes iawn fi'n deall. Ond ma' fe'n gweithio. Ma'r siocled wedi oddi yn y gwilod, ok? So chi jyst yn troi, so does dim unrhyw waith yn ôl hwn, jyst troi y siocled 'na trwy'r hufen, ma' jyst gwres yr hufen, Off y gwres, yn ddigon i doddi'r chocolate. So ti ddim eisiau berwi'r hufen? Na, na.
A dy hwn, mae hwn yn ffordd tyner iawn o jyst toddi'r chocolate miwn i'r hufen. Felly miwn â hwnna nawr, gallech chi ddod i yym blas efallai, wel mae fanila da fi fan hyn, neu allech chi ddod i oren, neu allech chi ddod i mint, so unrhyw flas chi moyn ychwanegu i'r chocolate, a mae hwn mor rhwydd, mae e bron yn embarrassing, na gyd i chi'n wneud yw arllwys hwn miwn i'r pot. to perffeth mewn jaryn jam, fel bod chi'n gallu gweld clawr ar ei ben e. So mae gyda fi rhai fan hyn yn y wek jars yma, fel cylinder jars bach. A chi'n gallu gweld fan'na, dyw hwn ddim wedi bod yn yr yr oergell o sbel, a bob o un i chi fan'na. Yym mae e jyst yn caledu, so ma'r hufen yn gwahardd i'r siocled i fynd nôl yn galed. Fwya gur y chocolate chi'n dod i miwn, fwya solid bydd yr yr yr cymysgedd yn y diwedd. Reit, o well ti ganu nawr. So triwch hynna, a wedyn...
Dwi'n licen i weud, swn i jyst yn mynd i ga'l ryw flas bach, ond fi'n gwbo fyddai'n bennu cyfan. A wedyn jyst i orffen off, falle yy mefus neu unrhyw ffrwythe tymhorol, fi jyst yn mynd i ddod i pilled trw hwnna, agor e lan mewn i phan bach, a'i osod e ar y top, a fi'n meddwl bod hwnna'n ffordd rhwydd, allwch chi gadw hwnna'n cefn yr

Gallech chi hyd yn oed defnyddio yr, chimod, yr evaporated milk caramel 'ma, gosod bach o hwnna miwn, ma' hwnna 'to yn rhoi blas caramel gyda yr yr yr yr blas hallt. A 'to chi'n gallu amrywio holl beth, neu hyd yn oed neud un cyfan wrth gwrs, a dorri fe fel tort. O, 'na ti siarad.
Ma' hwnna'n fine iawn. Ma' hwnna'n lyfli.

Nai fi- fi'n gwbo hynna ond dwi licio gwrando. Ma'n anodd gweithio. Nai fita fo wedyn. Oce. Be sy mlan heno de? Yy be sy mlaen heno?
Wel ma' Rhys Meirion mynd i fod efo ni yn y stiwdio, sgwrs a chân, yy exclusive can yym 'di o erioed 'di chware o'r blaen. A ma'n mynd i fod yn chware gitar. O waw! Chi'm chi'm yn gweld Rhys Meirion ar y gitar yn amal iawn nadych? Yy hefyd ma' penwthnos yma yn ddechra ar Gŵyl Para Chwaraeon Cymru felly ma' Owain Gwynedd yy wedi bod i i gwrdd â â dîm rygbi gynghrair